Id-Dipartiment tal-Malti mexxa riċerka li permezz tagħha ġew analizzati t-taħdidiet ta' wħud mill-mexxejja ewlenin ta' pajjiżna minn perspettiva lingwistika.
Wara li ddeċidejt li ħa nagħmel it-teżi fuq id-diskorsi politiċi, naturalment kelli nagħżel perjodu u figura pubblika. Issa jien għażilt il-perjodu ta' bejn l-1981 u l-1982 għaliex kien mument inqanqal fl-istorja politika ta' Malta, kellna partit politiku li kellu l-maġġoranza ta' voti imma l-minoranza ta' siġġijiet u viċe versa. U mbagħad wara kelli nagħżel il-figura pubblika. Sa dak iż-żmien kellna l-Mintoff u Lady Fenech Adami. Peress li minħabba l-limiti tat-teżi ma stajtx nagħmilhom it-tnejn, għażilt il-Fenech Adami. Pajjiżek qed isejjaħlek u jekk int Malti trid twieġeb trid tqum bil-wieqfa u tgħid, Hawn jien! Hawn jien lesti nagħmel il-parti tiegħi. Fit-teżi tiegħi Rajt li Doctor Eddie Fenech Adami juża ħafna, per eżempju, l-forom ta' ripetizzjoni, il-botta u risposta mad-diskorsi ta' Mintoff. Per eżempju, Mintoff ikun qal xi ħaġa f'diskors tal-Ħadd li għadda u fid-diskors ta' Eddie Fenech Adami ta' dil-ġimgħa jirrispondih. Juża ħafna l-mistoqsija retorika wkoll biex jibda jqanqal fis-segwaċi tiegħu dawn il-mistoqsijiet li għandhom jistaqsu dwar il-kamp oppost. Juża wkoll it-teknika ta' l-istruzzjoni. Juża l-lingwa tiegħu, juża l-lingwaġġ tiegħu biex jagħti struzzjoni lil mintoff x'għandu jagħmel. Bħal pereżempju, Mintoff għandu jgħid lill-poplu għaliex Malta m'għandhiex ekonomija soda kif wiegħed il-Gvern tiegħu. Mintoff għandu jgħid x'inhu jwiegħed fil-programm elettorali tiegħu u jekk hemm bżonn jammetti li fil-qasam ekonomiku żbalja kif ammetta li għamel fil-qasam edukattiv. Dan hu, din hija biċċa mill-meeting tat-tmienja ta' Diċembru tal-1981 u hawnhekk qed naraw li Doctor Eddie Fenech Adami qed jagħti istruzzjoni qisu Mintoff ma jafx x'għandu jagħmel.

Waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tat-teżi kienet li jeżistu żewġ tipi ta' oraturi, dawk li jissejħu kariżmi etiċi li jużaw id-diskors pubbliku għall-benefiċċju tal-poplu u dawk li jużaw il-kariżma u r-retorika għal eżitu mhux daqshekk etiku, bħal, pereżempju, Adolf Hitler li uża l-kariżma tiegħu u r-retorika għal eżitu daqstant makabru.
Waħda mill-karatteristiċi li għandu jkollu kull politikant hija l-mod ta' kif iħaddem il-lingwa. Xempju ta' dan huwa l-mod ta' kif kien jindirizza lin-nies il-Perit Dom Mintoff. Kienu ftit in-nies li li taw importanza lejn dan it-talent li kellu Mintoff u għalhekk ħassejt li kelli nimraħ aktar fuq dan is-suġġett kemm biex nitħarreġ aktar dwar l-istorja ta' Malta u anke biex napprezza aktar l-ilsien uniku ta' pajjiżna. Wara li qarbilt sew id-diskorsi tiegħu ddeċidejt li nagħżel is-sena 1961, tliet snin qabel ma Malta kisbet l-Indipendenza mingħand l-Ingliżi. U dan gvern mhux talli Malta ma mixjiex 'il quddiem imma Malta għandha l-qgħad illum. Qed jibda jagħfas il-ġuħ, qed jibda s-serq, qed jibdew il-vizzi kollha li jiġu mill-faqar mhux mill-komuniżmu jiġu mill-faqar!
Fil-fehma tiegħi politikant huwa dak il-bniedem li jrid ibigħ l-ideoloġiji tiegħu u kif għamel dan Mintoff. meta s-segwaċi tiegħu tista' tgħid kienu jiġu minn kull sfera tas-soċjetà, għamel dan billi kien juża l-Malti tat-triq, il-Malti li kienu jifhmu n-nies. Eżempju, kien jaqbad il-ħrejjef ta' Eżopu, ħrejjef li kienu fuq fomm kulħadd, u jdawwarhom skont ovvjament il-ħtieġa tiegħu, skont dak li jkun irid iwassal. Ovvjament issa meta qed nitkellmu fuq ħrafa qed nitkellmu storja fittizja li l-għan tagħha huwa li teduka. Għaldaqstant awtomatikament fis-subkonxju tal-popolin tas-segwaċi ta' Mintoff, Mintoff ma kienx jibqa' sempliċiment il-politikant imma jsir ukoll l-edukatur tagħhom. Kemm hija importanti ħafna It-teknika tar-repetizzjoni, Mintoff kien jaqbad kunċett jew xbieha u jirreferi għaliha mhux f'kull meeting imma fil-maġġoranza tal-meetings tiegħu. Ovvjament, is-segwaċi tiegħu malli kienu jisimgħu xi tip ta' kunċett li diġà semgħu qabel huma ovvjament ħa jifhmuh aktar. Eżempju, nagħtu każ kien jaqbad il-figura ta' Żrinġ bi xbieha jirrappreżenta b'mod satiriku personaġġ politiku ieħor. Allura inti anke meta tibda tisma' l-meetings malli tibda tisma' l-kelma żrinġ tibda tisma' lill-udjenza tiegħu jidħqu u jgħajtu. Hemmhekk tkun taf li l-ħsieb li jrid iwassal Mintoff qiegħed jasal għand in-nies. Kemm kien iħobb juża l-ironija Mintoff tista' tgħid f'kull meeting tiegħu. Għandek ġemgħa ta' nies quddiemek li jinsabu imwiegħra dwar is-sitwazzjoni ta' pajjiżhom iżda għandek il-kelliem li qed iniżżlilhom tbissima fuq fommhom. Ovvjament aktar minn kelliem huwa s-Salvatur u x'hekk kien il-laqam ta' Mintoff. Allura n-nies kienu jħossuhom aktar komdi jisimgħu lil Mintoff jitkellem. Issa meta qed nitkellmu fuq is-Salvatur ma nistgħux ma nsemmux kemm kienet importanti r-reliġjon fil-ħajja tal-Maltin f'dak iż-żmien speċjalment. Għalhekk x'kien jagħmel Mintoff? Kien jaqbad il-parabboli, l-istejjer li kien jgħallem bihom Ġesù u jdawwarhom skont il-ħtieġa tiegħu. Eżempju, eżempju nsemmu parabbola li hija ferm famuża tan-nagħġa l-mitlufa. Għax kien jagħmel Mintoff qallhom, is-segwaċi ta' Mintoff kienu kienu jgħidulhom il-mitlufin. Allura kien qallhom Ġesù telaq merħla ta' nagħaġ biex imur għal waħda l-mitlufa, taħsbu li kieku aħna l-mitlufin mhux se jiġi u jiġbor dawn in-nies kollha warajhom? U dik ovvjament imbagħad in-nies hemmhekk tibda tħossha komda, tismagħhom u tibda tirrifletti fuq dak li qed jgħid. U aktar ma ndumu ma noqdu l-ħelsien, aktar għar għalina u aktar jitħaq il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż mimli bl-isperanza Din inċertezzi li skomuniki se jkisser il-moviment tagħna u jkun għaf Malta partit kbir biżejjed li jaħta fil-maġġoranza għal l-gvern Ingliż jgħid hekk iridu il-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti